Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal. Esprit.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
Orjenta.
Illum f'Knockabout Sicilia ħammorru naraw proprjetajiet differenti. Ħammorru naraw djar li bħalissa qegħdin fuq is-suq, djar li jafu jkunu l-vileġġatura ideali jew anke residenza permanenti. Għaliex le?

li nistgħu mmorru nqattgħu il-ħin biex nirrilassaw u nikkreaw memorji sbieħ. Jew min jaf eventwalment din il-proprjetà tista' ssir ukoll ir-residenza permanenti tagħna. Illum dak li ħa nagħmlu, hawnhekk fi Sqallija ħa mmur indur u nara proprjetajiet differenti li jistgħu jissodisfaw dan il-bżonn. Tlaqna! Il-klima tajba, l-ikel bnin, Baħar sabiħ, natura, u storja rikka jagħmlu Sqallija l-post ideali fejn wieħed ikollu veleġġatura jew jibni ħajja ġdida. Minn Pozzallo ħa naqbad it-triq lejn Modica, fejn ser nurikom l-ewwel proprjetà. Tilqani ser insib lil Judith, imwielda l-Ġermanja, però llum tgħix Sqallija, u mill-ewwel

mill-iktar attraenti, mimlija storja, kultura u sbuħija naturali. Iċ-ċentru storiku ta' Modica magħruf għall-arkitettura Barokka u numru ta' siti storiċi uniċi, kollha mibnija b'mod drammatiku fuq l-għoljiet. Modica magħrufa wkoll għaċ-ċikkulata artiġġanali tagħha, tradizzjoni li tmur lura mijiet kbar ta' snin. 'il barra miċ-ċentru storiku ta' Modica issib bajjiet mill-isbaħ. Natura vibranti u n-nies tal-lokal mill-iktar akkoljenti. Din il-farmhouse jisimha La Corte u hija waħda minn dawk il-proprjetajiet li tant hija akkoljenti li mal-ewwel żewġ passi li tagħmel mill-ewwel tħossok at home. Din l-istruttura oriġinarjament inbniet fl-1926 u riċentement b'attenzjoni kbira għad-dettall ġiet renovata bl-ikbar kapaċità biex ġew amplifikati fatturi tipiċi ta' din il-binja. Wieħed ma jistax ma jikkummentax fuq il-ġmiel ta' ġonna li tgawdi din il-proprjetà. Din il-proprjetà fiha l-istruttura prinċipali, id-dar prinċipali, imbagħad magħha żewġt djar żgħar bil-faċilitajiet kollha li wieħed għandu bżonn ideali għal meta jkollok il-mistednin. U għal privatezza u indipendenza tal-mistednin, din id-dar, din il-proprjetà tinkludi wkoll entratura kompletament privata. Il-binja kollha mdawra b'ġonna wart mill-isbaħ, medda ta' madwar 7,600 metru kwadru, ġmiel ta' siġar taż-żebbuġ, ħarrub u ċitru. Fuq din il-kobor ta' art wieħed faċilment jagħmel pixxina, jekk ikun jixtieq. L-istruttura prinċipali kif tidħol mill-ewwel issib il-living room, mill-iktar akkoljenti li tinkludi ħafna dettalji tradizzjonali fosthom dan il-fireplace li żgur jiġi utli fix-xhur kisħin tax-xitwa. il-kċina ta' din id-dar Tinkludi wkoll forn tipiku Sqalli, ideali biex tesperimenta bit-togħmiet bnina tal-lokal. F'din il-binja ssib żewġt ikmamar tas-sodda, kamra tal-banju u veranda b'veduti pittoreski tal-Campagna Modicana. Din il-proprjetà b'kollox fiha sitt ikmamar u tinkludi 7,600 metru kwadru ta' art. Fil-preżent qiegħda fuq is-suq b'talba ta' 499,000 ewro. Mill-ewwel naqbad it-triq biex nara t-tieni proprjetà. Ser insuq fid-direzzjoni ta' Xikli, pajsaġġ pittoresk, il-ġmiel tiegħu li qiegħed 30 minuta biss bot minn Pozzallo. Xikli, il-ġbil tiegħu u bi storja mill-isbaħ u arkitettura barokka Karattru Siċiljan mill-iktar vivaċi u tipiku. Mal-ewwel żjara f'dan il-pajsaġġ, impossibbli ma torbotx qalbek miegħu. Karattru tipikament Siċiljan imżewwaq b'natura u kampanja mill-isbaħ. Xikli litteralment belt tal-istampi. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Kif niġu lura, ħa naraw il-propjetà li jmiss, li wegħduni li qiegħda biss ftit metri bogħod mill-bajja ta' San Pieri.

Nilqakom lura għal Knockabout Sicilia, il-ġimgħa d-dieħla ħanħabbru kompetizzjoni ġdida flimkien ma' United Colours of Benetton. Żommu widnejkom miftuħin ħalli tkunu tistgħu tipparteċipaw u tibatuli dak ir-ritratt bit-tema li nitlobkom. Ħalli toħorġu rebbieħa u bir-rigal li terbħu grazzi għal United Colours of Benetton tiftakru fina ta' Knockabout Sicilia. Min hawn ftit ieħor ħanara proprjetà li Judith weditni li lili vera ħatoġobni u ħatinstigali il-kreattività tiegħi. Immorru naraw x'inhi, tlaqna. Din il-proprjetà iġib l-isem ta' Kazal Delija. Fl-opinjoni tiegħi ġawra żejra tal-ġebel. Opportunità unika u rari għal min għandu passjoni li jitrasforma proprjetajiet b'karattru li jgħexu fihom ġenerazzjonijiet differenti f'ġojjel tal-preżent. Fl-episodju li jmiss naqsam magħkom kif nitrasforma din il-proprjetà li kieku kienet tiegħi. Fl-opinjoni tiegħi din il-villa hija waħda unika għax il-mod ta' kif ġie inkorporat l-ispazju ta' barra ma' l-ispazju ta' ġewwa

Ġewwa l-Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali fl-Imdina insibu Klamaru Kbir, jew kif inhu magħruf aħjar, Totlu. Fl-1984 kienu nstabu erba' klamari mejtin fuq ix-xtut tal-gżira u San Pawl il-Baħar. Dak li nsibu fil-mużew fl-Imdina huwa wieħed li nstab f'San Pawl li kien għadu pjuttost frisk u seta' jiġi preservat. Fil-Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali insibu fdalijiet anatomiċi li San Pawl ħalla warajh fuq din il-gżira. Il-kelma ta' dan l-appostlu tant kienet influwenti u b'saħħitha li fdalijiet ta' lsienu għadna nsibuhom fil-blat. Din is-sinna tal-kelb il-baħar iffossilizzata għadha sal-lum tissejjaħ ilsien San Pawl. Minbarra lsienu, insibu wkoll il-mammelle di San Pauli kif ukoll il-baculum di San Pauli. Dawn huma fdalijiet ta' rizzi fossilizzati. Fil-Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali insibu wkoll għall-wiri xi eżempji ta' ħlejjaq li kienu jgħixu fil-baħar miljuni ta' snin qabel ma bdew jeżistew gżiritna. Dawn huma t-trilopiti u l-ammoniti. It-trilopiti jissejħu hekk minħabba li l-qoxra li tiksel il ġisimhom hija maqsuma fi tliet partijiet. Mill-fossili nafu b'madwar 20 elf speċi differenti tagħhom. Wara li nqerdu t-trilopiti, fil-baħar bdew jidhru speċi ġodda, antenati tal-molluski li jiċbħu n-nautilius. li dawn malajr iddominaw l-oċeani.
Jekk għandek 60 sena jew aktar u l-istorja hi għal qalbek, tista' żżur ħafna mis-siti u l-mużewijiet ta' Heritage Malta bla ma tħallas xejn. U miegħek tista' tieħu żewġt itfal jew żgħażagħ li jidħlu b'xejn ukoll. Kull ma trid tagħmel hu li tapplika għall-passaport tal-anzjani ta' Heritage Malta billi tmur fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tar-raħal tiegħek u tieħu miegħek il-karta tal-identità. Heritage Malta, parti minnha.
Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal
United Colors of Benetton.
Ommi ma, nutrienti u konvenjenti.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
Orienta.
ħafna noħolmu li konna dik il-valleġġatura jew dar tal-vaganzi li nistgħu mmorru nqattaw il-ħin biex nirrilassaw nikreaw memorji sbieħ. Illum dak li ħanamlu, hawnhekk fi Sqallija ħammur indur u nara proprjetajiet differenti

u Xikli. Ħa mmur nara proprjetà li hija mibnija b'ġebla tipika Siċiljana li bi ftit imħabba, attenzjoni u kreattività tista' titrasforma ruha din il-proprjetà f'ġojjel.
Din il-proprjetà tgawdi art ta' 1500 metru kwadru Fil-preżent tinkludi disa' tikmamar, b'total ta' 170 metru kwadru ta' bini.
Kif ġieli semmejt għandi passjoni kbira għall-proprjetajiet ta' dan it-tip, proprjetajiet antiki li jkunu qegħdin fi stat mhux tajjeb, però jtuk iċ-ċans li tuża l-kreattività tiegħek, timplimenta affarijiet kreattivi li jżommu l-karattru tipiku tal-proprjetà, però fuq kollox jirnexxilek tittrasforma proprjetà bħal din fi proġett li jista' jrendilek il-flus, però fuq kollox jista' wkoll ikun id-dar tal-ħolm tiegħek.
Il-bini eżistenti jippermettilek li tittrasforma l-istruttura f'dar imdaqqsa u mill-iktar komda. Dar b'erbat ikmamar tas-sodda u tlett ikmamar tal-banju. Ovvjament, l-art tal-madwar, li hija parti minn din il-proprjetà, tippermettilek li tagħmel pixxina, barbecue area u ġnien mill-isbaħ. Ta' min isemmi li din il-proprjetà tinkludi wkoll binja żgħira separata li faċilment tiġi trasformata f'kamra għal mistiedna indipendenti.
Fil-preżent din il-proprjetà qiegħda fuq is-suq għal talba ta' 139,000 euro. Nagħlaq għajnejja u tiġa nista' nimmaġina kif tista' tiġi trasformata fid-dar tal-ħon tiegħi.
Nerġa' naqbad it-triq biex nara proprjetà oħra. Ser immur lura Modica, 30 minuta sewqan bogħod minn Pozzallo. Biex nara proprjetà li m'għandikx bżonn tagħlaq għajnejk biex tirrealizza li din hija proprjetà tal-ħolm. Din hija Villa Altea, ġojjell ta' eleganza u esklussività. Mill-ewwel toffrilek emozzjonijiet uniċi Villa li tinkludi 'l fuq minn ħmistax-il kamra u tinkludi medda ta' 4,000 metru kwadru ta' art. Il-materjali naturali li ntużaw fil-kostruzzjoni ta' din il-villa joffru spettaklu uniku.
Fl-opinjoni tiegħi din il-villa hija waħda unika għax il-mod ta' kif ġie nkorporat l-ispazju ta' barra mal-ispazju ta' ġewwa huwa wieħed mill-iktar fin u eleganti. Fuq dik in-naħa mbagħad issib kċina, kċina mdaqqsa u mill-iktar komda, kċina mill-iktar interessanti għal dawk kollha li huma entużjasti tat-tisjir u hawnhekk fi Sqallija b'tant tomid tipiċi u tomid bnini impossibbli li ma tispermentax. Il-living room tinkludi fireplace u hija spazjuża biżżejjed għal familja mdaqqsa u anki jekk għandek il-mistednin. Iktar 'il ġewwa mbagħad issib il-kmamar tas-sodda, total ta' tlett ikmamar tas-sodda kollha kemm huma b'walk-in wardrobe u kamra tal-banju.
Ma' din il-proprjetà issib ukoll binja żgħira oħra b'żewġt ikmamar tas-sodda, b'entratura privata li faċilment tintuża għall-mistiedna.
Ma nistax ma naqsamx magħkom kemm jien impressjonat bid-dawl naturali li tgawdi din il-proprjetà. Impressjonani wkoll il-mod ta' kif ġie mqassam l-ispazju li hawn minn kamra tagħti għall-oħra sabiex intrebaħ kemm jista' jkun spazju. Il-kmamar tas-sodda qegħdin f'żona kompletament għaliha u hemmhekk ukoll ingħatat attenzjoni sabiex jintrebaħ kemm jista' jkun dawl naturali. Ma nistax ma naqsamx magħkom ukoll kemm jien impressjonat b'dik il-kamra tal-banju bil-ħitan tal-ħġieġ li minnha tista' tgawdi veduti tal-ġonna.
Ladarba toħroġ fil-ġnien ma tistax ma tiqpax impressjonat bit-trankwillità u l-paċi li hawn fil-madwar. Din il-proprjetà toffrilek abbundanza ta' art li faċilment tinkludi pixxina. Bil-ġmiel ta' klima li tgawdi Sqallija, iż-żona ta' rikreazzjoni fuq barra ta' din il-proprjetà mill-ewwel tiġi utli u ċertament apprezzata.
F'din il-proprjetà saru numru ta' implimentazzjonijiet għall-kumdità assoluta, fosthom underfloor heating, central heating u sistema ċentralizzata ta' arja ikkundizzjonata. Saret ukoll attenzjoni speċjali sabiex din il-proprjetà tkun mill-iktar effiċjenti fejn tidħol enerġija u tirrispetta l-ambjent. Fil-fatt hawn installati pannelli fotovoltaiċi kif ukoll ovvjament insulazzjoni tajba ħafna.
Din il-ġmiel ta' proprjetà tinkludi 15-il kamra u tinkludi wkoll art tal-fuq minn 4,000 metru kwadru. Villa tal-ħolm, rinovata b'attenzjoni għad-dettall u t-teknika. Din il-proprjetà unika fil-preżent qiegħda fuq is-suq għal talba ta' €870,000.
Żgur li taqblu li tara proprjetà u tinsa l-oħra. Min jiggosta tip ta' proprjetà u min jiggosta tip ta' proprjetà oħra. Ċertu proprjetà tara u toħlom li tkun tiegħek, però mbagħad proprjetà oħra fattwalment u realistikament veru tista' ssir id-dar tiegħek, issir il-veleġġatura tiegħek. Il-ħin tagħna d-dispożizzjoni wasal Fi tmiemu, qabel ma nħallikom infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Flexis Fortify. Irridu narawkom attivi, irridu narawkom tagħmlu l-isport. Ibagħtuli ritratt tagħkom permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna tiegħi ta' Facebook owenbonnici.tv u dak ir-ritratt tagħkom tagħmlu l-isport jista' jrebbaħkom il-kura għall-ġogi tagħkom grazzi għal Flexis Fortify. Insomma, ħa nħallikom u niltaqgħu l-weekend li ġej. Saħħa! Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal Esprit.
Koljox Authentic Greek Yogurt.